Merħba, illum ħan diskutu suġġett saħna sejħnilu tabu, iċ-ċensura. Iċ-ċensura fil-ktieb saftit sinilu kienet tiħu forma, kolħat nafu bija, kienem varji kazijiet li mux l-iskop tal-lum nitlu fil-detal fihom, imma kienet realtà li fid-dinja tal-ktieb Malti konna jiexu bija, Il-kulmine ntlaħaq biex ngħidu hekk bil-famuż każ ta' li tkisser sewwi fejn kellna lil Alex Vella Gera u l-Mark Camilleri sa spiċċaw mtellgħin il-Qorti fuq minħabba ċensura lejn test lejn storja li kienet inkitbet f'magazin universitarju u insomma minn dak iż-żmien iċ-ċensura formali m'għadhiex hawn. Saru l-varji riformi, iċ-ċensura. formali m'għadhiex f'Malta, però dak ifisser li m'għadux m'għadx hawn ċensura l-awtur, l-awtriċi, awtriċi li qed tikteb illum Malta bil-Malti jew għas-suq Malti ngħidu hekk, m'għadhiex tħoss li hemm xi tip ta' ċensura jew xorta daħlet jew forsi dejjem kien hawn, xi tip ta' ċensura jew pressjoni b'mod iżjed informali, allura forsi anke iżjed perikoluża għax mhix xi ħaġa li tista' twaqqaf b'digriet, b'liġi, xi ħaġa li forsi għal xi raġuni awtur iħossu jew awtoċensura jew ċensura b'mod ieħor jħoss xi ħaġa hawn min jista' jkun pereżempju minħabba x-xogħol tiegħu jagħżel iħoss li ma jistax jikteb dwar ċertu suġġetti, għaw forsi minħabba li jħoss li jista' jkollu xi konsegwenzi. Ġifieri, u illum xtaqna nesploraw dawn dawn l-affarijiet. Nesplorawhom ma' tlieta min-nies, eh, nixtieq nintroduċihom malajr. Eh, l-ewwel waħda li qiegħda magħna b'mod remoti hija Loren Vella, waħda mill-iżjed awturi eh, apprezzati tal-ġenerazzjoni tagħha, L-avventura tagħna professjonali bdiet issa tlettax, erbatax-il sena ilu meta flimkien ma' Simon Bartolo kitbet it-triloġija tal-Fiddien. Minn hemm ovvjament kitbet ħafna xogħlijiet oħra, rebħet il-Premju tal-Ktieb diversi drabi, għandha xogħlijiet għal dak li ngħidulhom young adults, adolexxenti, bħal Magna Mater, għandha rumanzi għal adulti bħal Rocket u bħalissa wkoll qiegħda taħdem fuq rumanz ieħor, forsi jkollna ċans anke nitkellmu fuqu. Hawn ukoll magħna Lon Kirkop illi għadu kif rebaħ il-Premju tal-Letteratura għaż-Żgħażagħ bir-rumanz tiegħu mittel f'isem ieħor, Happy Vegan Girl Jules, nispera għedtu tajjeb, u li se jiġi ppubblikat iktar tard dis-sena. U magħna wkoll Kerstin Spiteri illi wkoll Qed jaħdem fuq rumanz li ħa jiġi ppubblikat iktar tard dis-sena, Perfettament Imperfetta. U magħhom it-tlieta nixtiequ proprju nesploraw ftit dan is-suġġett. Loren, xtaqt nibda bik. Semmejna li inti eħe minn kulħadd hawnhekk l-iżjed waħda li għandek esperjenza fit-tul ta' kitba li bdejt anke tikteb fi żmien kif konna qed ngħidu l-ewwel fejn is-sitwazzjoni kienet differenti. Inti allura li għandek esperjenza taħt qabel u issa biex ngħidu hekk biex nagħmlu dik il-linja diviżorja. Tħoss differenza bħala awtriċi, ġifieri eh, tħoss li issa għandek forsi iżjed libertà li tikteb, tħoss li sparixxew ċertu limitazzjonijiet imma tfaċċaw oħrajn, jew frankament ma tħoss differenza? Mela għonet eh, l-odwa tajba, Chris, u grazzi li kom pala Merlin u l-Konsil tal-Ktib tal-Istedina. Eh, interessanti li propju Għadna qegħdin nitkellmu dwar il-ċensura, eh, però l-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid li eh, jekk iċ-ċensura hija eh, restrizzjoni, regolazzjoni fuq il- libertà tal-espressjoni b'xi mod jew ieħor dejjem ħa jibqa' jkun hemm xi tip ta' pressjoni għaliex il-libertà il-libertà assoluta fejn hemm iktar minn persuna waħda hija impossibbli dejjem hemm xi tip ta' xi tip ta' ehm, kif tgħid, nuqqas ta' libertà. Huwa biss meta tara kemm kemm għandek libertà, kemm kemm ingħatajt libertà u kemm irnexxielek takkwista libertà. Issa min-naħa tiegħi li nista' ngħidu illi meta bdejt nikteb kien fi żmien fejn kienet hemm ċensura, però jien kont nikteb għal tfal. Jiġifieri f'dak minn dak il-lat iktar milli ċensura kelli responsabilità ta' li qed nikteb għal età partikolari li jiena nħoss illi hemm ċertu responsabilità etika għal qarrej li qed jaqra. Ġifieri f'dak il-każ awtomatikament ħa tikteb b'ċertu mod illi ma jkunx ta' ħsara għall-qarrejja. Mentri bdejt nikteb iktar għall-adulti, naħseb kien ukoll fi żmien meta kien hemm il-kwistjoni ta' li tkisser sewwi u fil-fatt ma nistax ngħid li ħassejta tant iċ-ċensura fuq il-kitba tiegħi li ħassejtu li malli malli ntbaħt bl-assenza ta' ċensura xorta ħassejt sens ta' liberazzjoni li li ċertu affarijiet li kieku ma kontx ħan iktibhom issa stajt għandi iktar libertà eh, biex niktibhom. Li naqbel miegħek inti semmejt il- l-awtoċensura u speċi ta' li l-awtur iżomm ftit lura mhux għax għandu ċensura formali imma x'hemm xi ħaġa iktar inviżibbli għaddejja. Jien iktar dik naħseb illi kont inħoss illi peress li ġejja minn familja reliġjuża u konservattiva, eh, peress li wkoll kont għal eh, f'kulleġġ reliġjuż, għamilt 10 snin għal kulleġġ tal-Ġiżwiti. Daw l-affarijiet kienu kollha preżenti jisom eh, minar marrit, naf illi ċertu offert irrit noqot attenta kif eh, kif ħan esprimi ruħi, kif ħan iktibom, jew jekk għandix nikteb xi ħaġa jew le, għaliex jista' jkun hemm riperkussjonijiet negattivi li mbagħad minnhom jien. U fil-fatt id-distanza minn min dawn l-affarijiet li li qishom ixekkluni bħala kittieba l-fatt li hemm distanza l-fatt li forsi m'għadniex, peress li m'għadniex ngħix Malta, diġà hemm dik id-distanza ġeografika. Il-fatt li l-ġenituri t-tnejn mietu allura qisni ma qisha dik m'għadx hemm dik dak l-inkwiet tiegħi li nista' b'xi mod inweġġaħ jew xi ħaġa kien. M'hemmx it-theddida li nista' nitlef ix-xogħol jekk nikteb b'ċertu mod. Ġifieri din kollha nħossha, kollha konxja ħafna minnha. Interessant, interessanti anke li tajt fuq id-distanza Loren għax eh, fil-fatt kombinazzjoni jew mhux eh, hemm ħafna eh, awturi li fil-fatt sabu l-vuċi tagħhom anke meta nħolqot naf li inti mhux għal distanza fiżika biss qed tgħid imma anke meta nħolqot distanza fiżika li allura pereżempju ma rjexu barra bħal kastijiet eċetera. U Interessanti wkoll inti semmejt li għax fil-bidu bdejt tikteb kotba għat-tfal ara ma kienx tkun il-kwistjoni, però wkoll jiena nħobb insemmi li sakemm m'iniex sejjer żball, proprju fit-triloġija tagħkom, fit-tielet ktieb Il-Ġnien tad-Dmugħ, sa fejn naf jien kien hemm l-ewwel darba li kien hemm karattru LGBT f'ktieb Malti għat-tfal. Kien hemm f'rumanzi għall-kbar ovvjament, imma f'ktieb għat-tfal, jiġifieri anke f'tat-tfal kien hemm dak il-pass li llum il-ġurnata forsi mhu xejn kbir, imma għal dak iż-żmien kien l-ewwel darba li karattru espliċitament qiegħed jagħmel coming out biex ngħidu hekk eh, letteralment. Eh, ma nħossux daqshekk espliċitu fil-fatt, mm. forsi dak Għal dak iż-żmien eh, forsi ekku, forsi. Pjuttost moħbi jaraħ minn irid. Eh, ma b'distanza ta' forsi sa ta' 10-12 sena jivan, pero dak iż-żmien għalmenu il-rekollezzjoni, il-memorja tiegħi hija li kon speċi niftakar li ngħid ah, ok, mm. qatt ma rajt xi ħaġek bil-Malti, li Eh, sinjal ta' kemm ta' kemm inbidlu l-affarijiet ukoll f'dan aħħar snin. Skużani. Skont kont qed skużani. Naħseb iktar li kien hemm kwistjoni pereżempju bit-titlu niftakar dak iż-żmien aql infern li iva. kien hemm kien hemm daqsxejn ta' kjas minn xi skejjel reliġjużi li ma rridux idaħħluh fil. Allura kien hemm ċensura mhux fil-kitba, ċensura billi ma ħallewx fuq l ixkil Sewa tissemmi u kien hemm dak iż-żmien inti u Simon kontu qed tagħmlu anka tur tal-iskejl biex ngħidu hekk u eh, kif qed tajt inti tfakkarni ver kien hemm xi skejl li maċċettawx li stedina li tmorru intom propju mħabba t-titlu għax kien hemm kelma infern fit-titlu hekk. Ħa ngħaddi waħda anke ħabba ħin għal lon. Fil-każ tiegħek il-manuskritt dal-manuskritt propju li baħt il-premju bih ukoll jaffronta tematiċi u temi differenti li huma bl-Ingliż ngħidu you push the envelope, speċi ukoll li huma Eh, diretti fejn għandhom ikunu diretti u najta li hija mill-ġdid ma nimmaġinax ma nuskrittek 10-15 sen ilu kieku faċil daqshekk faċilment kien se jkun joħroġ b'nuqqas ta' kjas għax llum il-ġurnata dik kienet xi ħaġa konxja tiegħek li kien hemm din il-libertà li xtaqt. Allura xtaqt inti u pux dejjem robkom kont konxju li qrid intu tikteb jew qed tikteb l-istorja tiegħek ħarġet hekk għax ovvjament l-istorja kienet hekk u ma ma ma ma ħsibx fuq għax qed kurjus nara x'inhu l-ħsieb wara appuntu awtur żagħżugħ li qed jikteb issa fil-2021. Iva, infatti ngħidlek il-verità, jiena ma miltix konxjament. Imma realizzajt li sa ta' kien hemm xi kontenut li jista' jitqies bħala espliċitu jew mhux in-norma forsi. Meta bdejt nagħti xi kapitli li ħbib tiegħi il-familja u kien hemm min qalli eh, dan għażażaħ, Iva, x'fih, ngħidilek għax hemm dik mhux normali tkun fiktiv ta' zaza, U għal-bidu bdejt eh, ta' fejsu jitħollok id-dubju ġo moħħok, tibda tajt imma għandin neħħihom, għandin iċ-ċensura li l-nifsi, għandi forsi ħajton id-dawn. Mbagħad fl-aħħar mill-aħħar Jiena nikteb għalija nnifsi, l-ewwel nett. Jiena nikteb għall-qarrej li hemm ġo fija. Issa jekk qed nikteb għat-tfal, qed nikteb għall-qarrej tifel li hemm ġo fija. Jekk qed nikteb għall-adult qed nikteb għalija u l-istess għall-adoloxxenti. Qed nikteb għall-Lon ta' meta kellu tlettax, erbatax, ħmistax-il sena, illi tajjeb insemmi għalkemm m'ilux ħafna ħafna snin, Imma qisu dinja differenti kienet, pereżempju jiena meta kont ta' dik l-età, ta' erbatax tmistax-il sena, u kont naqra l-kotba li huma mmirati għal dik l-età, qatt ma kont insib li jiena rappreżentat, pereżempju, fil-kotba, jew rari li nkun rappreżentat. Allura dejjem fil-kitba tiegħi nieħu Nagħmel punt qisni. Jiġi inkonxju ta' ġifieri mhux noqgħod ngħid isma' rrid nitkellem hekk biex nolqot il dik il-persuna jew imisu inħobb nikteb dawn l-istejjer illi naf illi ħajolqtu il-nies differenti u forsi il-kategoriji ta' nies li mhux normalment jintlaqtu fil-maġġoranza tal-kotba li joħorġu. Ekku, u fil-fatt anka mill-lat ta' pubblikatur nista' għadni niftakar forsi għax issa ħili ftit appuntu hawnhekk. Eh, għadni niftakar meta appuntu il-maġġoranza kif qed tajt inti il-maġġoranza tal- Eh, kodba li kienu jinkidbu speċjalment f'qasam li huwa tfal u adolescenti kienu eh, hemm ċertu tip ta' normattiva li kienu kollha jsegwu hekk anti malli inti titbieħ xi ftit ma kontx issib, jiġifieri. Iva, u hemm Għalhekk imbagħad kont indur ħafna għall-kotba tal-adulti, imma mhix xi ħaġa li hija mhux neċessarjament ħażina, imma qas hija tajba li jiena biex inħossni rappreżentat għandi ndur għall-ktieb li hu miktub għall-adulti għax fl-aħħar mill-aħħar jiena l-età tiegħi ma kontx adult dak iż-żmien. Allura moħħi kien jgħidli, kien jgħidli iżjed għaqli li kieku hawn awturi qegħdin jirrappreżentaw lili f'kotba li huma immirati għall-età tiegħi. Ekku. U fil-fatt najdu għaw kol mux biex naqbżu għas situazzjoni kif kienet, imma il-letteratura Maltija għada zazuwa, zazuwa sa mux fil-sens ta' arreja, zazuwa fra meħdej korpi ta' letteratura mm. ta' pajizi oħrajn, il-letteratura Maltija għada zazuwa milix daqsek snin. Allora, forsi huwa xi ftit inevitabbli li affarijiet li appuntu f'pajjiżi oħra, f'letteraturi oħrajn, ilhom isiru hawnhekk ħadu xi ftit iżjed tal-ħin. Imma mhux mhux neċessarjament illi meta kont naqra pereżempju kotba bl-Ingliż mm. kont kont insib kont issib ovvjament l-għażla hija ħafna ikbar ovvjament mm. kif qed tgħid inti anke biss biss tara kemm hawn nies jaqraw il-Malti kemm nies jaqraw l-Ingliż, l-Ingliż huwa lingwa universali fl-aħħar mill-aħħar. Imma ukoll kienu lejn dawn l-aħħar għaxra, ħmistax-il sena li anke fil-letteratura għaż-żgħażagħ speċjalment li ħadu spunti il-kotba tal-young adults, jiġifieri. Ma kienx jeżisti addirittura sa iva. ftit ma ninsewx sa ftit snin ilu, il-ġeneru young adult bil-Malti ma kienx jeżisti. Kien hawn kotba li kienu ktubin b'karattri huma adolescenti ma li kienu iva. xorta kotba dak li ngħidulhom avventuri klassiċi għat-tfal. Iva. Ġifieri eh, kollox jieħdu l-kontest tiegħu. Grazzi. Kirsten, il-romanz tijak u koll, perfettament imperfett, dem nħawdu, perfettament imperfett, l-imperfett u l-vett nħawadu, u koll ħiex iktar tardi sena, u koll għandu mod differenti minn talon, għandu anka xeni ta' sess, ta' infatuazzjoni sessuali, li huma relativament espliċiti li jiena issa bil-kappell ta' publikatur, inkun onest, 10-15 senilu kont kienu jinkwitawni bħal jinkwitawni fis-sens li kont nimmaġinaw ħajkunu problematiċi, kont ngħidha ħajkonna l-problemi, ħajkun hawn problemi ta' ċensura, ħajkun hawn. E, illum il-ġurnata kien hawn kien hawn Ġuże Stanjo, kien hemm Alex Vellagera, anke Manuel Mifsu, ta' ħafna ħafna oħrajn nsemmi għax ninsaġ, imma tsemmejt anke forsi li żjed eklatanti Stanjo u Vellagera, inti tħoss li b'xi mod fis-sens wittewlek it-triq daw bħala l-antenati, ngħidlek bħala l-antenati, mhux anzjani, jgħidu għalihom mela antenati, ma fis-sens li ġew qablek jisom tħoss li wittewlek it-triq jew ma tħossx dik il- ehm, dik l-eredità biex ngħidu hekk. Ċertament il-fatt li awturi oħra qabli diġa mxew dik it-triq lili tgħinni. Per eżempju xi ħadd bħal Vella Ġera ċertament fetaħ bibien fil-letteratura Maltija li qabel kienu magħluqin jew forsi kienu mbexxin. U issa jien qed ngħaddi minn dal-bieb meta l-bieb huwa miftuħ. Ċertament iktar faċli. Jiena meta fil-bidu kont qed nikteb dal-manuskritt u kont konxu li qed nikbu b'ċertu ton bla kantunieri U mingħajr ħafna eufemiżmi, waħda mill-biżgħat tiegħi kienet li ma nsibx pubblikatur koraġġuż biżejjed li jippubblikah. Infatti spiċċajt għamilt eżerċizzju żgħir waħdi, eh, identifikajt numru ta' awturi li għandhom tendenza jippubblikaw kontenut koraġġuż eh, li ma jidejqux jaffrontaw suġġetti tabu U bdejt niprofa nidentifika ma' min normalment jippubblikaw dawn l-awturi. Kont diżappuntat meta fl-aħħar ta' dan l-eżerċizzju kull ma kelli fil-lista tiegħi kienu żewġ pubblikaturi lokalment. Wieħed minnhom kontu intom tal-Merlin u kien hemm pubblikatur ieħor. U f'dak il-mument qabadni jisun qabiża, pressjoni. Għax qed jekk nibgħatu l-Merlin u jgħidu li le, jekk nibgħatu l-pubblikatur l-ieħor u jgħidu li le wkoll, Imbagħad l-unika option li vera fadalli hija self-publishing. U li vera ma staqtx, jiġifieri mmur għal self-publishing. Jiena f'dak il-mument bdejt inħoss dil pressjoni ta' forsi ċensura informali. U però deċidejt li webbes rasi nikdbu kif jiena nħossni komdu u mbagħad wara naraw. Fortunatament kont battu lilek u wara ftit xhur aċċettajt li tpublikaħuli. Interessanti u la inti semmejt, ma xiex indawara fuq il-spotlight fuq il-fara publikaturi, pero inti la semmejt il-publikaturi, nishtiq anka najt nofs ta' kelma biex naqbes ftit għal-kategorija u koll illi ċensura vera ma għawx, pero fuq publikatur, li publikatur ġviri kummerċali, li mux publikatur li huwa parti minn partit politiku jew parti minn struttura pa' minn tista' tkun l-universita, ma l-qiegħed allura finanzjarament irid ifendi għal rasu, eh, tagħmel differenza għax għandek il-ċensura prattika kummerċali fis-sens illi jekk eh, ktieb tant ħajaqla jista' jaqla kritika ra jixtruħ iżjed in-nies, bħalma ġara f'każ appuntu Stanjo, Vellaġera, eċetera, però ma ninsewx li jista' jkun hemm ukoll eh, reazzjoni opposta ta' nies tant jistmerruh li ma jixtruħx ktieb li huwa għat-tfal jista' jew għall-adolexxenti, kif semmiet l-ewwel Lorraine b'sqaq l-infern, jista' jkollok bibien ta' skejjel li jingħalqu, li tgħidli xi ma jimpurtanix, imma mil-lat kummerċjali, f'suq diġà żgħir bħalma hu Malta, qed tkompli tagħlaq iżjed. Għalkemm hemm kotba oħra ppubblikati miktubin b'dan it-ton, jiena xorta konxju li l-darba ħasser joħroġ il-ktieb, Ser nirċievi xi kummenti li nikteb b'mod goff forsi, jew li l-karattri li ħloqt huma perversi, jew li forsi jien għandi moħħ pervers għax kreajt dawk il-karattri. Preparat mentalment għaliha u naħseb li bil-fors trid tiġri għax naħseb li għalkemm qed namendaw il-leġijiet bħala pajjiż, is-soċjetà li ngħixu fiha għandha kultura dominanti li għadha pjuttost konservattiva u għadha qiegħda tevolvi minn dak l-aspett. U anki, mhux se nkun qed nagħtu spoilers b'daqshekk, il-fatt li għax kif għedna, xeni espliċiti, sess espliċitu ormai hemm diversi rumanzi, hemm ħafna rumanzi, però anke l-fatt li rumanz tiegħek fih pereżempju sess ma' minuri, allura dik tidħol terġa' f'kategorija, oħra għal-letteratura bil-Malti, ovvjament, għall-oriġini, għax kif edna l-ewwel bil-letteratura barranija m'hemm xejn li ma ntqalx, xejn li ma sarx kemm il-darba ġifieri, eh, però huwa jien nemmen li huwa parti mill-proċess li nikbru bħala letteratura wkoll. Eżatt, jiena naħseb waħda mill-problemi prinċipali għax ktibtu bil-Malti. Ġifieri jiena wieħed mill-kotba li spirawni l-influenza u nikteb dal-manuskritt kien Lolita ta' Vladimir Nabokov. Li ovvjament inti għandek raġel adult ta' xi 40 sena minn għalija mm. ma' tifla ta' 12 sena. Li wkoll kien għala polemika kbir fi żmienu, għax fi żmien ekku, imma eh, żmien dak li kien ġara hemmhekk imma insomma jgħaddi. Eh, ħana derġa Lorena li, għax l-ewwel semmejna l-kodba passati tiegħek, eh, ma semmejniex il- il-romanz, għax inti ktibt, edha tiffinalizza romanz ġdid illi Mill-idea li ħadt jiena s'issa naħseb mill-ġdid, abbli inti ħa tgħidli li ma hemm xejn li għalik, ovvjament u nafek li ma ktibtx b'xi tir partikolari f'moħħok, però nista' nimmaġina li ħa jkun hemm reazzjonijiet li addirittura appuntu ammont ta' snin ilu forsi l-ktieb kien jintlaqa' b'mod differenti milli kif ċert li ħa jintlaqa' issa. l-esperjenza tiegħek għax naħseb mill-kitbiet kollha tiegħek huwa forsi li żjed wieħed s'issa korreġin jekk sejr żball eh, illi nobot nuża l-kelma eh, espliċit għax mhux il-każ, imma fis-sens li jista' jafas fuq ċertu affarijiet li jistgħu għandu eh, jkunu kontroversjali biex nuża kelma oħra wkoll ma tantx nħogost nuża f'dal kuntest. Kien Kien hemm xi ħsibiet li għaddew minn ras, għax dik kurjuż, jiena fl-aħħar aħħar kurjuż l-awturi xi ħsibiet għaddew minn ras, jkunu għaddew minn rashom jew le huma u jiktbu. Le, ovvjament huwa qed nikdbu b'mod konxju ħafna ta' din il-ħaġa għaliex dan huwa xogħol tiegħi illi naf ċert li ma stajtx nikdbu eh, jiena 20 sen ilu eh, fi żmien meta kien għad hemm iċ-ċensura Malta, kont għadni ngħix Malta, kont għadni għadni ngħallem u għad hemm il-ġenituri tiegħi ħajjin. Huwa ktib li ma kieku kieku ktibtu dak iż-żmien żgur ma kienx ikun miktub għal pubblikazzjoni. Għaliex huwa ktib illi għalkemm jittratta u għalkemm huwa analiżi dwar il- il-femminiżmu huwa r-riċerka tal-femminiżmu mil-lat ta' restrizzjonijiet li għexna fihom Malta li ġejjin mir-reliġjon. Ir-reliġjon u allura dejjem nafu sew li l-ikbar ċensura Malta kienet fuq is-sess, fuq dak li huwa meqjus bħala oxxen u fuq kritika dwar ir-reliġjon, dwar il-Knisja nnifisha, jiġifieri dawk kienu, dawk huma għalija l-ikbar żewġ, kif tgħid, ostakli fil- Jienu niktar, jiġifieri il-konservattiviżmu li għext fih. Ovvjament, żgur ma kienx ikun jista' jinkiteb. Jinkiteb, ekku, lejn dik kienet is-sensazzjoni tiegħi wkoll eh, eh, jienu naqra. Eh, ukoll kif qed isem inti naqbel miegħek naħseb illum il-ġurnata ir-reliġjoni hija huwa l-iktar suġġett li għadu forsi Eh, tabu, mux tabu, imma li għena id li joħloq kontroversja, xan kelma kontroversja l-lum il-ġurnata appuntu, eh, saret fċertu aspetti anka marketing teknik, eh, nkunu onesti. Pero ħefe jidħol religjon insib li zjet ikunem brejkijiet biex ngħidu hekk eh, u jistgħu jinħolqu. Xi ħaġa oħra li xtaqt eh, niddiskuti hija semmejniha ftit semmi ta' Loren dwar sqaq l-infern u semmejta ftit inti dwar kodba li forsi kont taqra meta kont iżgħar. Fil ok, ngħidu ċensura b'mod formali ma' ħadd ma ħajwaqfek, però eh, għal min jikteb għall-adolescenti u intom it-tlieta ktibtu jew qed tikdbu fost affarijiet oħra għall-adolescenti, L-adolexxenti ovvjament għandhom ċertu indipendenza li jistgħu jixtru jaqraw kotba għal rashom, però hija realtà speċjalment u sfortunatament fejn jidħol il-Malti, l-lingwa Maltija, li jaqraw tramite l-iskola. Jekk hux għax ikunu mġala jaqraw xi ħaġa bil-Malti, ngħidu mbagħad il-ħolma hija li dak li jkun tant jogħġbu li qed jaqra jibqa' jaqra bil-Malti, però hija realtà toġobni u toġobni dik diskussjoni għal darba oħra, eh, illi eh, ħafna qari fl-adolescenti bil-Malti isir b'xi mod tramet l-iskola. U minħabba li għandek il-gatekeeping li huma l-iskejjel, eh, mill-ġdid bil-kappell ta' xi ħadd li jaħdem fil-kodba u jbih il-kodba, għatem Iva, ħafna reżistenza, mhux biss minn, kif semmiet Loren, l-ewwel skejjel reliġjużi, però anki skejjel statali u skejjel indipendenti, imma skejjel indipendenti forsi inqas, skejjel statali partikolarment, ironikament, li jkun hemm ċertu gatekeeping, li jkun hemm listi ta' kotba li jistgħu jidħlu u kriterji u ktieb, pereżempju, qabbli f'ċerti skejjel m'għadhiex, però hemm ħafna skejjel fejn pereżempju r-rumanz għal adolexxenti Riħ Isfel ta' Pierre Meilaq, illi ma meta naħseb fih mhux espliċitu mhux l-ewwel kelma tiġi f'moħħu, f'moħħi altru. Però għandek ċertu kelmiet l-hawn u l-hemm li huma dak li bil-Malti ngħid nħossuhom goffi. Allura qiegħed bħala persona non grata bħala ktib li ma jistax jidħol f'diversi libreriji tas-sekondarja fejn allura l-istudenti jaċċessawhom. Lon, forsi nibda bik anke li semmejt l-ewwel inti X'taħseb dwar hekk, fis-sens jekk inti taf li qed tikteb għall-adolexxenti u taf li hija realtà sfortunatament li ħa jkun hemm ammont sew ta' skejjel li dal-ktieb mhux se jidħol fl-ixkafif tal-librerija, dik tinfluwenzak forsi daqs ċensura oħra jew? Mela, forsi bl-aħna mhux se tieħu pjaċir bih bħala pubblikatur. Ma jimpurtax, mhux għalhekk qegħdin. Jiena nemmen li s'issa xejn qatt ma żammni lura. meta nkun jgħat nikteb. Forse ġilli tkun tikteb ċertu affarijiet li tajt stradan ħakka hemm rezistenza li dan ma jistax jinqarem. Jew per eżempju naf taf żgur li hawn familji li jixxu per eżempju l-kodba eh, għal uliedhom mhux se jduru għal dan il-ktieb. Jiena eh, huwa riskju li nieħu. Imma kif qalet Loren, ġieli jkollok ċertu ċirkostanzi oħra f'ħajtek, forsi x-xogħol, forsi l-familja, jista' jkun il-pubblikatur ukoll, illi iżommuk lura. Jiena s'issa Ifhimni, dan huwa l-ewwel manuskritt li ħajġi ppubblikat. Għadek tittara reazzjoni. Għadni irrid nara reazzjoni tal-pubbliku, għaliex il-kitbiet tiegħi qatt ma kienu bħalma ħajkun mifrux dan mal-poplu Malti kollu. u fl-istess ħin qisu m'għandix esperjenza mal-pubblikaturi li ngħid isma' forsi meta ktibt dak kien hemm forsi daqsxejn reżistenza jew meta ktibt dik aċċettaw kollox. Imma biex biex inwieġbek ġifieri straight għal dak li staqsejtni inti jiena ma jżomnix. Xejn ma jżomni. Daka sinjal li mixjien. U Kerstin, inti l-istess mistoqsija, ma fil-kastijak forsi zjetu, zjetax Naħseb nista' ngħid li żgur, ma nista' ma rridx ngħid ebda, ma naħseb kważi ebda skola mhu ħadd qiegħed il-ktieb tiegħek fuq l-ixkafif ta' skola sekondarja li hija ħasra sa ċertu punt għax huma l-iżjed hija l-iżjed età li ħa jinteressahom dak il-ktieb jew waħda mill-iżjed etajiet. Ġifieri Xi ħsieb għandek fuqha? Jiena di ħsieb fuqha. Jiena ħanibda billi ngħid li l-adolescenza huwa perjodu fil-ħajja fejn tifel jibda jsir raġel, jibda l-proċess, u t-tifla tibda l-proċess biex issir mara. Parti minn dak il-proċess huwa l-maturità. U inti biex karattru jimmatura, trid eh, tiltaqa' ma' realtajiet tal-ħajja tajbin u ħżiena. Daw l-adolescenti ser jibdaw jiltaqgħu bil-mod il-mod Ma' l-alkoħol, ma' drogi, ser jibdew jiskopru ġisimhom ukoll, jibdew jħossu ġibdiet. Allura jiena nħoss minħabba daw reġunijiet kollha, ktieb bħal tiegħi jew anki bħal ta' l-onnu bħal ta' Lorraine. Ehm, jekk ikunu fuq l-ixkafef ta' skejl sekondarji, iktar jistgħu jgħinu milli jfixklu. Mhm. Ma narax raġuni l għandhomx ikunu hemmhekk. Naqbel magħkom, ovvjament, laħża, ovvjament, imma d-deċiżjoni hija dejjem eh, skejjel u entitajiet fejn mhux aħna nagħmlu d-deċiżjoni, ġifieri. Eh, nixtieq nagħlaq forsi l-aħħar mistoqsija lil Loren qabel qabel nagħlqu. Għax inti l-unika waħda, aħna minna l-erba li preżentement qiegħda tgħix barra minn Malta. Allora, Dawn, dan il-diskorsi fuq, semmejta ftit fil-bidu inti meta propjament bdejna, tħosshom biex nuża kelma bl-Ingliż quaint, jiġifieri taħseb li f'realtà barra minn Malta forsi bħal fejn qed tgħix inti, awturi hemmhekk qas jgħaddulhom minn moħħhom dawn l-affarijiet li qed issemmi inti għax int b'mod interessanti semmejt darbtej anke l-ġenituri pereżempju, li hija xi ħaġa li ma nsemmux spiss imma li daqskemm jista' jkun influwenza x-xogħol jew influwenzi konservattivi reliġjużi eċċetera. l-influwenza tal-ġenitur li nafu li qed jaqraw il-kitbiet tagħna. Tħoss li awturi pajjiżi oħra qed jaħsbu fuq dawn l-affarijiet jew hija xi ħaġa totalment għaddiet li qas biss naħsbu jaħsbu fuqha? Le, naħseb illi żgur li dak li għaddejjin minnu Malta aħna meta tqabbel ma' hawnhekk fejn qiegħda jien dak diġà għadda hawnhekk nimmaġina għax ċertu rivoluzzjonijiet jinnaf kemm sesswali, kemm mill-lat ta' reliġjon u ġaddew minnhom hawnhekk u għaw ħafna iktar li Malta da kollu għadu ġdid u rridu niftakru illi il-lingwa Maltija f'dat tip ta' espressjoni għadha ġdida, ġifieri inutli ngħidu għandna mijiet ta' kodba li jittrattaw affarijiet kontroversjali u oxxeni u affarijiet hekk bl-Ingliż u lingwi oħrajn fil-libreriji Malta. Il-fatt hu li meta kelma tara miktuba bil-Malti mhm. eh, għandha impatt ħafna ikbar għax maħniġ jew issa qed insiru iktar mm. imdorri eh, biha. Mm. Ta' speċjalment bas social media x'dik għamlet differenza wkoll eh, li l-kelma Maltija miktuba Kemm il-liberazzjoni nifisa minħabba li ma ċem ċensura, mhm. imma wkoll qegħdin nużaw wkoll fil-kitba fuq social media ħafna nies jibdu bil-Malti fuq mhm. social media. Issir familjari ma ċertu klim. Ekku, kif qed tajt inti, bil-Malti assolutament jħassu, iżjed fatt ftit ilu, xi snin ilu kien hemm eh, esperiment li sar minn Outreachi eh, illi pruvat silta minn The Fault in Our Stars bl-Ingliż u l-istess silta fuq blog bil-Malti u reazzjonijiet kienu diametralment opposti ġifieri. Eh, u nixtieq fit nagħlaq propju għax eh, irdu nagħlaq u nirringrazzja kulħadd, però nagħlaq anke bli semmit Loren u li semmejna l-koll li eħen eh, naħseb fl-aħħar mill-aħħar huwa proċess li titgħaddi minnu kull lingwa, kull letteratura, forsi aħna qegħdin xi ftit iżjed tard, anke għaliex bdejna iżjed tard, però huwa perjodu li meta nkun f'burdati iżjed ottimist ngħid naraw imqabbel ma' 15-20 sen ilu. Kemm imxejna, u kol konverzjoni bħal di 10-15 sen ilu kallet naraw kafe imxew iżjed. Eh, bawek nixtieq nagħlaq, nirringrazzja l-Kunsil tal-Ktieb u l-Campus Fest ta' din l-opportunità fisem il-Merlin Publishers li organizzajna dit taħdita tal-lum u li ħankunu qed gbur li ħankunu qed nippubblikaw ir-romanzi ġodda li semmejna ta' Loren, ta' Lon u ta' Kirsten. Eh, nirringrazzja mill-ġdid il-Loren Vella li naqdet magħna remotament lil Lon Kirkop u l-Kerstin Spiteri tal-feedback u l-insights tagħkom fuq is-suġġett. Grazzi.